Bo mes ta docente? Sí, sí. Okay. Mi tabata, eh, sí. Mi tabata para delante clase por bastante. Sí. sí. Ocho horas mainta, pa un hora merdia, bo tin e muchanan na school. Ja, shetoran ta llega, sí, pero. Sí, sí. Ma pone ocho horas pa un hora. Den e ocho pa un i, E no ta continuamente les, e tin su pause, bo ta haci actividad, etc. Todavia no muchanan ta gusta desde klas. Mi ta sinti, y mi a papia cu hopi juffrouw, hopi docente di school den e ultimo dianan aki, e papiamento ni un landés no ta drentando den nan mente. Tokor ta ingles, nos sa cu telefoon, laptop, tokor ta ingles, bo ta mete a cas, senta television, wak youtube, ta ingles, no tin mucho cos. Kico ta e reto pa nos idioma papiamento aki? Wak ta nten ku e no drenta den enseñansa babu, nos ta kore e risiko ku nos ta pèrdè nos idioma. Pero a bin hopi proyekto, e no duna resultado pa amplifik'é ful? No, pasobra si nos wak'é bon, wak, si bo ke algu ta duradero, bo mester kuminsá den mucha. Poko dia mi ta skucha bo programa ta papia di sushi, sushedat. Si nos no eduká e muchanan pa resiklá, pa por separá sushinan, ey, nos ta bai keda ku parkita n'bos. I e kos ki aki dies aña bo ta kòrda riba mi loke mi a bisa awe. Si nos no enfoká riba enseñansa, I kuminsá tuma paso awo. Sí, i enseñansa, laga mi korigí esaki di biaha, no enseñansa dus e parti ofisial na skol pero tambe e edukashon ku tin na kas. Si nos no enfoká e riba nan, anto e ora aki dies aña nos ta meun kaminda òf pior, nos ta mas abou, mas. Anto pa loke ta di papiamentu si paso wak awendia muchanan ta tablet konan digital y mayoria di konan ta na ingles ya dus si nos kuminsa di kuminsamentu dus mane ke mucha drenta den un skol ku y trouwens no e ta pasando kaba dus den kleuter e ta haña idioma papiamentu anto tin skolan ku ta duna e lèsnan di hulandes tambe pero bo sa hopi lúdiko dus hungamento hunga ku palabranan hulandes. Pero e muchanan ta bai casa ta haya nan confronta cu ingles. Awo, Paso na resto di dia ta full otro idioma sí. cu nos con. Y si e mucha ta bin di un, un famia spaño, e ta haya spaño tambe. Ya. Anto, loke nos ke haci, nos no ke exclui esey. Nos ke inclui. Anto, con? Ora cu bo ta aplica un enseñansa basa riba bo idioma materno, pero un enseñansa multilingual. Kemey e mucha ta drenta foey di scol preparatorio, e ta haya e papiamento, pero esey ta e. E gateway, e oportunidad pa e siña tur otro idioma. Anto, baboe, ora awe mi tabata na skol awe, anto mi a wak e muchanan ta, bo a djis opservá un ratu, i bo ta wak e mucha ta, un mucha chikitu ta papia, un papiamentu, bo ta sinti e ta kibrá pasobra mi ta asumí ku e ta un mucha di familia spañó, pero e ta papia papiamentu. Mi ta papiando di kleuter, no? Anto, kiko ta mas bunita ku e mucha aki tambe ta sintié ku ora ku e maestro por papia spañó kuné, pasobra e ta identifiká su idioma di bia? Pero kiko nos nos enseñansa a hasi pa hopi aña? Nos enseñansa a a enfoká riba un un enseñansa monolingual. Kiko ke mester un idioma? Korekto, ya. Ku ta e hulandes, ku no ta Hulandes. biba. Korekto. Laga nos ta hopi, laga nos ta Ya. hopi sinsero. Anto, kiko nos ta proponé ta pa bin ku un un enseñansa multilingual basá riba idioma materno? Ku gran mayoria, i esaki ta a base di sifranan di senso, un gran mayoria ta Papiamentu. Ok. Kèmen nos no kèr ekskluí ingles, nos no ke ekskluí hulandes, nos no ke ekskluí spañol, no, nos ke inkluí nan den e proseso. Paso esei ta nos Aruba. Aruba ta konsistí di diferente hende ku ta papia diferente idioma. Anto mayoria, paso bo por bai, ah, ora bo ta bai chines tambe. Sí, pero yeah. Chinees no ta den un, un eh, eh, no ta, den nos populacion no ta sina grande. Eta eta un grande sí, pero no ta sina grande. No ta grande, español, eta llega a acaparar e atención mescos un inglés, español, papiamento, después holandés. Sí. Awo, babu, yeah. a mí me te beste pregunta, papo, pero Eduardo, aquí conto di con e no adrenta ainda. Dikon si bo sa bo ta bisa e kos ki Dòkter Joyce Pereira pa bisa aki? E linguista Ramon Todd Anderey ta bin ta bisa e kos ki sinkuenta anu kaba. Pero dikon e no ta drenta den enseñansa? Anto poko poko mi mes mi mes a haña lès for Joyce, mi mes a haña mi tin un bon kontakto ku Ramon, djis mi ta menshona nan un ratu. E ta un lucha hopi largu. Anto, semper nan ta spliká mi, wak, Edward, nos tin doshen aña kaba den un sistema di enseñansa hulandes, bo no por bai kambia mundu den, den, den, den djes aña, bo no por kambia Aruba den djes aña. Sinembargo, nos ta wak sí ku awo, poko, poko hendenan ta komprondé pasobra tin investigashonnan tambe hasi, i esei bo, mi ta invitá tur hende pa wak nos facebook, nos página di facebook, Tin un bunita presentacion di Dòkter Anders Marilyn Williams caminda cu ta splica detayadamente y hopi simpel kico e e resultado di investigacion aki ta, cu ta e scol multilingual cu ta den Colegio Corrado Coronel cu San Jose. Cu por cierto e awoki m'a comparti cu a duna un bon resultado. Sí, sí, sí, sí. Anto esaki no ta. Pasobra mi ta komprondé, ami tin un yu eina, ban bisa, no, ami tin un yu na San Hosé òf na Kolegio Coronel, pero e no a bai bon. Anto e ora nos ta konkluí ku e no ta bon? No. Mester wak-e den un populashon kompleto, anto e ora bo ta saka bo konklushonnan. I anos tin e informashonnan ei komo fundashon. I sigur mi nos tin ku wak den término largo tambe, no? Klaru pa bo wak. Anto e indikashonnan di hendenan ta bisa, Oke, pero Eduard, E ta stroba hulandes. Ok, nos a bari esei foi di mesa. So, nos a mustra awor aki ku un proyekto, un proyekto di mas ku no, kasi 10 aña a mustra, no, mas ku 10 aña a mustra esaki no ta e kas. Pero awor aki nos ta sinti ku a no tin material. Tin material, ta 10 aña nos no sa den material. Por ehempel, tin biaha nos ta kombersá, no, pero e palabra, papiamentu no tin palabra na papiamentu p'e. E palabra ta eksistí, ta sa, nos no sa. Ma como e okay, laga nos topi honesto, yeah. nos no a lanta den papiamento. Si bo papi con mucho que sale van school multilingual, ei, su papiamento te desarrolla top. Habilidad crítico, top. Pero, esa es la historia. Ahora que nos quer pa mes un cosco, e mucha aquí a pasa de una enseñanza multilingual, como con papiamento, como idioma de instrucción, nos quer pa más mucha pase. Entonces, PCI, Fundación Landa Papiamento, te queda boga y queda informar pueblo riba esa aquí. Awo boso tin un proposicion, nos tin un minister di enseñansa nobo, nos tin nos tin un parlamento, tin hende docente den, tin un proposicion di parti di bosonan como fundacionnan caminda? Bak, nos nos ta sigui investiga, nos ta sigui haci busca informacionnan y nos a bin encontra un un mocion, un mocion cu a wor pasa den parlamento na dos mil diesishete, Caminda cu unánimamente tur e parlamentario di e tempo ey a bay djacuerdo pa aña escolar dieschete, diesocho pa introduci papiamento di enseñansa. Aha, pero no hay que nan tambe. Bo ta comprende. Mi ta corre, mi ta ta tey, mi ta tey. Anto ora cu bo ta papia di parlamento ta, ta, ta, ta hefe di gobierno, Pero dje shea dje socho, babu, mi no sa si bo sa, pero ainda papia no drenta den enseñansa, ni como materia den enseñansa básico, mi papia, ni como materia, kora como idioma den instruccion. Anto, nos cada bia nos ta keda den contacto cu minister cu a sali, nos ta otro den contacto cune y nos ta keda mester, pasobra esey ta nos nos nos nos forsa, nos no ke intimida un hende, absolutamente que no, nos ta bay den dialogo cu hende y nos ta keda mustrabo si. Pasobra p'esei Fundashon Land wòrdu lantá pa mehorá e status, mehorá e desaroyo di Papiamentu i nos ta kere den enseñansa. Kemey, nos a keda mustr'é ketu bai kada ratu i awor ku tin un minister nobo, bèrdat, nos ta dun'é e chèns pasobra e tin basta kos pa bo a regla, manera mi por sigui media. Pues nos tambe a nos a acerca nos a sinta cu informador ora cu formador cu formador sorry correcto anto awor aki ta yega e parti cu nos lo bay sinta cu minister de enseñanza ora nos a haña e oportunidad ey.